Me ne me nua ɔpɔn kyekyekuw aka Honda Civic. Ɛnɛ hɔhoɔ kɛseɛ bi a ɔpanyin te w'anim kakra wate te w'anim kakra wae. Hɔhoɔ kɛseɛ bi a yɛgya ne ha no ɛnyɛ hɔhoɔ ketewa. Eh, Honda Civic. Bɛdeɛ wobɛkyia w'atiefoɔ na yɛ. Mekyia ahwɛfoɔ ne atiefoɔ nyinaa. Nyankopɔn nhyira obibiara sɛ eh, waka yɛn ho na daa ne da nyinaa wɔtie yɛn. Nyame nhyira mo paa yɛda mo ase. Yɛda mo ase wɔse ɔkyea natiefoɔ ne biribia ɛna ɛyɛ me sɛ mo yɛ nyɛ hɔhoɔ kɛseɛ paa wei deɛ yɛ huu no ha da ɛyɛ deɛ ɔtumi sɛ papa panyini paa ɛdeɛ na dwoo kuntaa ne kan yɛntie dwoo kutaa ne one minute na yɛmfa agodie no ɛne wo nɛ ɛne wo nɛ okristoni wobɛhwɛ sɔsom wo nyame yɛ nu wo se wo pa nwanwadeɛ ne nsɛnkyerɛne

Na wo ho yɛ deɛ?
Nyame adom. Ha sɛ wote hɔ nyinaa woresu ne andeɛ bibi nya wo ho aboterɛ wate? Deɛ ɔde baeɛ biara aha yɛbɛ sɔvo ama wo. Ɔpanyin wo din ne baabi a wo kasa firi. Mepa kyɛw o, me din de Charles Ɔsɛe. Charles Ɔsɛe, na wonni nickname biara? Mepa kyɛw Hyefo ne yɛde frɛ me. Hyee deɛn? Hyefo. Ada woatena China da? Ada woahyɛ pɛn? Aseɛ kyerɛ sɛ wohyɛ na wofo. Ɛno deɛ ɛyɛ normal. Saa na yɛafrɛ me. Hye no a ɔka no yɛ normal?
Mepa kyɛ ae. Yɛ sɛ ɔhye.
Ɛsɛ menhye.
Ɛyɛ din a sɛ sɛ yɛde ato me ho so a ɛsɛ aseɛ kyerɛ sɛ hɔhoɔ. Hyefo no no no. Woatena China pɛn? Pa kyɛ daabi.
Na ɛdɛn na akonya din hyefo anaa wo papa bi bi yɛ China ni? Ae, me maame nua.

Ɔpanyin, yɛma wakɔ aba pii no. Mpatsɔ megye mo so.
Ɛdeɛn na ɛhaw a wopɛ sɛ wode w'asɛm ba program yi so? Ɛɛ, ne nyinaa ne sɛ.
Kasa kɛse, ɔpanyin.
Ɛɛ, ne nyinaa ne sɛ,
me ne ɔbaa bi na na ɛwɔ hɔ. Wote Borɔfo?
Mepatsɔ, daabi. Me ne ɔbaa no na. Kasa ahodoɔ sɛn na ate?

Inyɔinyɔi nso deɛ, wasua no yie.
Ɛfɛ no mfantini inyɔ.
Ɛna
ɔbaa no a mene ne te no, na sɛ mahwɛ no ara, wagyegye me sika ara, wagye. Bakyɛ o, wanya ka nhyia da. Bakyɛ o.
Ɛnneɛ manya bebree. Ei!
Ɛna ɔma pempa mo anim saa no anaa? Sɛ kaa na na mede kaa yɛ adwuma mede kɔ tutu tu kwan. Nti ɔmo pempa mo anim.
Bebree. To yɛ driver ni.
Mepatwɔ ae.
Okay, yɛtie mu. Nti ɔbaa no a mehuu no na m'ani gye ne ho. Nti da biara mebɔ ɔbaa no ho ka. Da biara meka kyerɛ no sɛ ɔmo yɛnkɔ fie a.

Dabi ɛnyɛ borɔ. Ɛka nkwanhyia. Ɛka nkwanhyia. Ɛyi ɛna ɛka deɛ nku bi o. Wei deɛ sɛn.
Epa atwa mi wɔ sixty eight. Ɛɛ mpa sixty eight na wo ni dwene. Wɔ dwene. Wɔ dwene na wo ni dwene. Wɔ dwene. Ɛwɔ yi. Ɛwɔ. Baawa kan daa yi. Ɛwɔ ase.

menyaa no a mesɛ mede ne kɔ fie no ɔte aseɛ maa me no nti mekɔɛ na mewɔ fa wɔ hɔ mhm. na mewɔ fa kaa sɛ ɔbaa no ɔmpene so no obi a meyɛ bɛrima warefoɔ deɛ a meyere ni ha deɛ ade na mesa akɔfa ɔbaa foforɔ na meka sɛ daabi gɛ na gyegye me sika adi nti wo ne ne bɛda ahyɛm metumi ne ne bɛda ahyɛm bɛba o wode ɔbaa no bae na wowɔ fa no ka kyerɛ wo sɛ Adɛn nti na w'awade no asan akɔfa ɔbaa Ɔba, foforɔ bi? ɛnam sɛ mehuu no no, wagyegye me sika adi Nti na a. deɛ ɔwɔfa ke ne kae koraa deɛ woantie. Dabi, mantie.
Wo wɔ wo wɔfa no wɔ fie? Me pa kyɛw ae. Wo wo wɔ wo dan ase wɔ age no yɛ sɛn? Me pa kyɛw me me wɔ 68 years. Ɛna wo wɔfa no wɔ sɛn?
Me pa kyɛw 98 years. Hɛ,

ɛɛ mema ne nkɔ na mesi daabi wɔfa. Wagyegye madi. Wagye me sika adi saa akyɛ nti afei na wate ase ama me. Nti me ne ne bɛda ahyɛ mu.
Me ne ne bɛda ahyɛ mu nti me wɔfa yɛɛ na ɔse mema ne nkɔ na mesi wɔfa me mpene kyikyia me ne ne bɛda nti me ne gɛɛ no kɔ daeɛ no adeɛ kyeeɛ no na wawie nyame dea wawu. Hey!
Nti gɛɛ no wuiɛ no ɛna n'abusuafoɔ ɛbɛɛ fie hɔ ɛde kɔto aban polisifoɔ anim sɛ yɛmɛkye me. na medwane firii fie. Mɛ, mɛ, mɛ, mɛ, manante bɛyɛ six months ni. Manante saa, menim sɛ seesei yɛpɛ me akye me, mekɔ fie seesei a, yɛbɛkye me. Abusuafoɔ no sese me na mekuu ɔbaa no. Me nso, ɛnyɛ me na mekuu no. Mɛ, me ne no koraa nyɛ hwee. Yɛda hɔ no ara na, na sɛ mede me ho ka na ɔnkasa, ɔnyɛ hwee.
Hello?

Yeah, commander.
Ah, ma yɛ ma mi ba ma ɔdi ɔdi sika ne brɛ o. Ee misi kasa mi ne ni di misi kasa ma. Ba sɛ wɔn sa aka ne wɔn mu sɛ yi fɔ aa fɔ mi lɛ na mi de ma no. Mate mate tiɛ ni wa mi pɔn ya mɛ fɛ o commander.

Ɛnyɛ sɛ ɛnyɛ wo a o, but sɛ ɛkɔ mmerɛ mu a, aban mmerɛ mu no,
sɛ woannya evidence bi a ɛhu video bi a ɛkyerɛ kwan a girl no fa so wu, ɛno mpo video no, hwan na bɛtwa video no? Ɛsɛ kyerɛ nnipa, na n'awieɛ no.

Wahu ɛnnɛ nkɔdaa aba nti ne yɛbrɛ mmeranteɛ yɛkasa tia mpanyinfoɔ ɛnnɛ how sɛ even mpo panyini no mpo ayɛ wo bɔne a ɛni kwan sɛ wokasa tia panyini da mɛsrɛ abranteɛ biaa sɛ sɛ wakasa atia panyini bi da a sɛbe panyini a nabɔdwesɛ wɔ hɔ anaa panyini a wɔwɔ 70 50 60 ɛnyɛ bi da ne tie nti nyɛ asoɔden ne kyɛ sɛ wayi me Na ka wo dwene ho ne sika a wayi wo. Fa no sɛ sika a ɔyii wo nyinaa nka adeɛ gyaa ma ne nka na nka sakyera obi a wawa deɛ. As a marriage man. Ɛtɛ bi sen tebi.
Me pa kyɔ daabi. Haa ɛtɛ esi ani so yi ɛtɛ yi. Ebi sen tebi. Ebi sen tebi. Me pa kyɔ daabi ebi nsen tebi. Ti wo nim sɛ tebi nsen tebi na nti ɛda tebi ho no ɛgya tebi nkɔ fa tɛ foforɔ ma tɛ foforɔ akɔ fa asɛm abrɛ wo. Tebi no nso agyegye me tebi nti ka ɛdi saa. ɛtɛ no gyegye wo sika di gyina wo mfa nkyɛ tɛ no nansɛ si ɛtɛ kuro yɛ
na nim sɛ ɛtɛ yɛ na akɔfa akɔfa asɛm abrɛ wei manka obɛgya na wakɔtena sukuu sɛ ɔkɔkyerɛ deɛ na wasi akyire Ahu sɛ hwɛ mmaa pɛ bebree no a ɛyɛ a ne yɛka no ɛnyɛ wo a wokɔ wo ate wo ho dɛ no na ɛyɛ obi yaw but akyire nsɛm nsɛm a bɛkɔ akɔfa aba obi a wawade bɛrima wadefo ah bɛrima wadefo as a marriage mind asɛm wei deɛ ayɛ sɛ commander o Haa me mebakyɛ wo mesrɛ wo. Ɛsɛ seesei no wode w'asɛm abɛdan yɛn no, me deɛ m'adwene a mɛtumi akyerɛ ne sɛ, sɛ wobɛne nam a wadawada ara ma case no ada so ayɛ case no. Fa ho kɔma police. Fa ho kɔ ɛkyirikyiri mu si ya. Daabi, mete sɛ wɔn de me bɛtum. Ah, na wosuro wosuro nnɛnam a. Abɛsɛ yi, wo nam nnam a wotetɛtetɛ aha na waba no nka abɛsɛ nka ɛnyɛ dɛ. Mete sɛ wɔn de bɛdan mo no maka bi ama me.
Enti wobɛdan yɛn no nyansasɛm a yɛbɛtumi aka.

ɔdwi mu dɔ baabi ɔte fia bɛ yɛ sɛ sikiriti bɛfa na wia bɛfa wa ti ti mi nyane. osontɛm sɛ dade bena ɛtɛ bi si ntɛ bi ɔde ɛtɛ akɔdua nipa

ɔbɛtɔ fɔɔ mi dɛ yiri gyina tɔ kò du fi ansa ni afrɛ no woyi so kaa bɛyi yɛrɛ bi so fit no aa ne wo engyi da ha bɛfa. abusuafo nso bɛdi kan aka kyerɛ sɛ wei yɛ akwasi tv so ɛna ɛbaeɛ no.

Ɛna ɛyɛ na yedi agudeɛ mo kyea me sɛdeɛ da biara meyɛ no no me Lamte ɛna medi mo kyea me aka Akyɛkɛ aka Honda Civic ɛnɛ me ne no ahyia ha Mister Honda yɛsɛ deɛ wo kyerɛ shirt yi o.

spele spele ah spele wɔhyɛ hɔ wɔhyɛ hɔ wɔhyɛ hɔ wɔse wɔhyɛ hɔ ɛma bɛku yɛ o ɛma bɛku yɛ yɛ o ɛɛ ɛnɛ manya special guest paa ɛnyɛ agorɔ mene hyɛ ne wɔba fɛfɛ otomuro sie mema wakɔ aba ɛba akwasi tv so
pakyɛ ma ɔkasa nkɔ soro kakra Mpakyɛw wo din ne baabi a wo kasa firi. Mpakyɛw yɛfrɛ me Nana Ama. Nana Ama.
Mpakyɛw aa. Wo kasa firi he?
Mpakyɛw me te Pataase. Pataase fa he?
Mpakyɛw Pataase estate. Ah
ɛhɔ na wo te? Mpakyɛw ae.
Oh ok ok wei deɛ yɛ ma wakɔ aba biem hmm wo de w'asɛm aba abɛdan yɛ ka yɛ bɛ pɛ sɛ waa wo bɛ kyerɛkyerɛ mu ama atiefoɔ ne ahwɛfoɔ Opia atimi ati bi na mpanyin se kaaku yɛ gyene kwaku anum obi nso nsene twuro dodo mfa mma toa enti epɛ sɛ waa oka w'asem ne mmoa ne asem no poma sibire bi a ɛsɛ sɛ yɛnya de sie bia na yɛde asi.
Mister Lamptey, Mebae a, na ɛnyɛ ne papa mu. Ɔkyerɛ a na wabɛn mic no kakra. Na ɛnyɛ ne papa mu koraa. Barima bi yɛ ade me se ka adwa no anka wadwa koraa a, wadwa awie but mo mu gyidi a mewɔ nti, Baa deɛn?
but mo mu gyidi a me mewɔ nti no, menim sɛ ha nnɛ mede m'asɛm yi aba yi, mobɛboa me na moadi ama me. Yɛ, yɛ, yɛka no sɛn? Yɛnoa no sɛn koraa nkyɛ sɛ amene. Ɛna amene. Me ne aberante bi nnɛ a ɛwɔ hɔ.

Wɔtumi sra me ma yɛ sɛ bɔn nni me mu koraa a bɔn bɛtɔ me mu. Na ɛne sɛn? Aberanteɛ yi nkɔ na waba, gye sɛ me kura yi ara na mekɔ brɛ ara na mede abɛhwɛ fie. Wayɛ ne ho linspreni bɛrima, da biara wahwɛ ne up and down. Ɛnneɛ wohyia no na wafa ne ho a, yɛka sɛ bra yi mmɔɔ bra koraa a wonnye nni. wɔ dresse ankasa ankasa ankasa wo hwɛ ne nan ase hwɛ ne soro a tumi sɛ yes bantema abranteɛ nie mayɛ biaa mabrɛ wo kɔ ka a wɔse nyame mfa me sika no ɛnoa aduane wɔ fie na ɔno nso kɔ brɛ no ɔnya bia wɔde bɛsi dan me nhu hwee wo to cement koraa mu sɛ bi boɔ nto hɔ na kapata akɔ pɛ ho prɔto koraa atɔ me sɛ me hwɛ a ɛmmoa me ɛmmoa me tie wo ma na gya ba bɛ pie mu me ne no wo ba baako settle me aa na akora yi so obedidi o so obekɔ school o so ɔbɛyɛ dɛn o na sɛ mehwɛ a na ɛhwɛ na me mpena dadaa yi saa bɛpa a makyɛ o na me se yaa aha nyɛ yi aha bɛyɛ yi na sɛ ma me kuntu nso nwanea na sɛ n'akyi aa na ɛkɔ na sɛ me saa tete sa na me saa kɔfa me bɛɛma yi mpam agorɔ deɛ aa Wora basaa yi aa nso agya me te ho saa Me te me baabi oo Salamte Me te me baabi a kyɛ sɛ ma fa m'adeɛ saa Me te ho na abranteɛ a saa te san aba saa bɛ pa ma kyɛw Bu nkotodwe da fam Deɛ ɔtumi yɛ wo ho adwuma yie. Ɛhɛn ɛnam se aa ɛnyɛ hwee. wobɛsɛ ahwia saa kɔ nkyi bɛsɛ wode woba abrabɔ mu no wohwehwan kɔ wo nkyi sɛ
nakyi nakyi
ɛna mesa de kuntu no hwa ne yɛ kɔ nakyi ɛneɛ tumi sɛ ahoɔden foforɔ na ɔsa kɔ krade baeɛ ne ɛwɔ sira mmerɛ bi Me se abranteɛ yi sraa me ara ma me mpa me mpa bu guu fam sɛ gegraw. Hehe. Nti sesei no sina wo sina wo ho asɛm na ade baa ha anaa sɛ asɛm no ne ti ne ne kɔn wɔ he? Ne ti ne ne kɔn no ne sɛ me wɔ hɔ na me yɔnko brɛboɔ bi baa me nkyɛn de invitation card. Wɔde baeɛ a na yɛ sɛ m'abranteɛ yi
wɔɔbɛware wɔ Mampong. Edin no ne deɛ na ɛyɛ ne din? Na mese, Daabi. Mampɔn deɛ, aberanteɛ ɔdi n'agorɔ wɔ Bantama nko ara, nti ma me menya dɛn, memfrɛ no na memmusa? Na mefrɛɛ no. Mefrɛɛ no, aberanteɛ no pɛ sɛ ɔkyerɛ me sɛ, ae, ɛyɛ ɔno ara, kyerɛ sɛ ɔde ne nsa asi ne bo sɛ ɛyɛ ɔno ara, wɔreware, ɔne me awie. Na ɛsɛ sɛ wɔbu me kwasea. Wate aseɛ? Wɔbu me kwa. Sɛ sɛ mesan kɔ m'akyi a mete m'adeɛ ho, ka ma mentena m'adeɛ ho saa. Wahu? Wɔabɛdaadaa me ara saa de me aba. Suban no nso a woansesa no, wonkɔ mma yi ara. Na wonkɔ mma no, na agya me me mma berɛ yi no, woatumi anya sika de rekɔyɛ ɔbaa foforɔ ho adeɛ. Enti me baeɛ ara ne sɛ, ne tintin ne ne tiatia, mesrɛ mo, wɔabu me kwasea. Wo deɛ wobɛware a menni ha, ɔba wɔnsum me.

Ɔno deɛ sɛ ne nkyen nkoa na ɔkɔ no abrabɔ nti sɛ mpo koraa no bɛɛma no san sum no koraa na ɔsan bɛpa akyɛw a ɔbɛsan akɔ ne nkyi cos ɔno no sɛbi o ɔnfa deɛ ɛsi no abrabɔ mu nsua deɛ ɛna wiase onim sɛ biribi ayɛ aboterɛ abot ɔni aboterɛ wɔ nabrabɔ mu. Ɔpere, ɔpɛ biribiara ntɛmntɛm so. Na sɛ barima ntumi nya adwuma wɔ mpa mu yie a, ade na womfa wompɛ aduro bi ma no. Anaa bi a nneɛma bi a ɔyɛ ɛyɛ mfata no woma no ngyae. Anaa wonkyɛkyɛ ne nneɛma bi ani so. Wopɛ w'adeɛ na wonim sɛ ɔno na ɛbɛboa abrabɔ mu no, wonkyɛkyɛ no na wone ne ntena. Ɔne no sɛ wobɛkɔ baabi ama no asina wo nti no, wobɛkɔ baabi asina, yɛbɛsina sɛ kyinkyinnga. Na ɔsina sɛ kyinkyinnga wie no ɔhu sɛ sɛ bɛmu ɔfo. na ɔkɔ wo kunu no hɔ anaa bɛrima a ɔne no tra kane no hɔ na ɔsan bɛforo aba a, na sɛ ɔsan no abɛtra na ɔkɔware a, ɛni kwan sɛ ɛyɛ wo surprise. Kɔsɛ mmerɛ a ɔyɛ n'adwene sɛ fa wo sika hwɛ fie no, ɔno deɛ ɔde ne deɛ si dan no, wogye tom de sika hwɛ fie. Nti wɔware na ɛyɛ nwoma. Menim sɛ agya ha deɛ, wode aba deɛ mu deɛ ɔni bi asɛm ma no. Na wɔn ani bi no?
Me. Hwɛ, wo deɛ wɔ bi o. Wɔne na ɛnsɔ na sɛ wowɔ bi.
Abusuafoɔ, nsɛm yi ano ɔden yie. Kakra a Melam te mɛka akyerɛ ɔbaa yi ɛne sɛ, bɛɛma no sɛne ɔbaa no ɔtene baabi o, ɛna wo ara wo saa kɔ paa na kyɛw, ɛna wo ara wa saa twe no, ne si dɛ sɛ wo saa gya no hɔ akɔ wa.
Enti sɛ ɔbaa no kɛ sɛ ɔhia mpata bi a, Melam te deɛ nka me fi sɛ

Momma asɛm biara so a na mode aduru ha. Momma asɛm biara so a na mode aduru ha.
Adɛn na sɛ barima mo ne barima ɛyɛ ayi a, woma ne nwa ne wo. Mofiri ha na mokɔ a, modi da akyi, ɛdɛ ne yirima.
Yɛnim yirima koro a ɛbɛso mo de stam. Yɛnim. Ahwɛ deɛ ɔpepɛ. Ɔbɛpɛ papapapa ahwɛ n'anim. Gyae me kokorom wɔ ti na wo hwɛ no na hwɛ m'anim ne yɛn kasa. Ogo di. Ah?
Then ɔrɛ o ne kunturu ne kohwɛ aba ne nti yɛ ba wo so. Ɛ ko bɛ wu.
Aha deɛ ehwɛ abɔ akyi na wawu o. Ah? Ɛsɛ ɔhata wo. Hmm. Ɔfa lante. Lante ne nka. Mesrɛ wo, kɔbɔ Ansa meka me agya ɔho na akyerɛ no. m'adapaa.
Abusuafoɔ no ma di kan ka kyerɛ wo sɛ aha ɛyɛ Akwasi TV show. Me a medi agodie mu kyea me, me din de Ɔfalante. Greetings everybody for Welcome to Akwasi TV. Me ne me nua Ɔpɔn Kyekyeku aka Honda Civic aka Akyɛkɛ ɛna me ne no di dwumadie mu. Nsɛmpele ne nsɛmpɔwa. Ɔbaa yi asɛm a ɔreka yi, mɛkɔ akɔfa atiefoɔ comment kakra. Na yɛredi kakra. Kevin Opoku, ɔso ɔkasa firi UGC. Otwi Civic. Ɔyɛ Otwi Civic, ɔyɛ movie director. Director. Ɔse, Nsɛm no a girl no te hɔ reka no, adɛn na barima no bɛpaa no akyɛw no? Ɛnyɛ ɔne barima no ara na na ɛtoɔ na ɔgyaa barima no hɔ kɔeɛ. Ɛna barima no bɛpaa no akyɛw, ɛna ɔno nso tieeɛ. Enti ɛyɛ ateka ateka, barima no nso ayɛ no bi. Na ɔbaa no amfa ne nkwaseasɛm amfiri hɔ a, ɔbɛ, ɔno a ɔn, nka ɔbɛbɔ Ɔbaa no asum. Asum.
Okay, yɛn kɔ. Lusab, lusab, lusab.
Ɔno nso de n'adwene kyerɛ. Ɔde fira bɛɛd. Ɔde fira bɛɛd.
Wɔse adɛn na ɔbaa no ho ɔfɛ na ɔkɔ ha na ɔkɔ ha na ɔkɔ ha na sɛdeɛ ɔsi teɛ deɛ manhole no mu adere eti mm. sɛ yɛde yinima biara tum a ɛnso no mm. eti nka bɛyɛ a ɔkyɛkyere wadiri wadiri wadiri.

Bɛhwɛ nya nka na mede bi nso asiesie fie. Efie bɛyi.
Efie.
Hmm. Ɛ eh, maame yɛbɛtu wa. Wotum sɛ ne namfofoɔ na aka ato ne tirim na ɔbɛtena. Ah, sɛ next week bra na sɔn wɔ bɛrima ne nɔmba. Mewɔ.
Yɛbɛgye bɛrima ne nɔmba na yɛafrɛ bɛrima no ne yɛde no atena ase. San sɛ mpanyin se yɛntie baakofoɔ ano asɛm. Mmua hmm. bɛn.

Na ɔbaa no. Na tɛtɛ ne fɔ te sɛ mu wa. Mr.
Ronda sɛ wohwɛ n'anim a wagyina mu akyɛ. Ase nti na wɔka sɛ ɔpɛ deɛ bɛsi. Wofɛ ase nyina mu na ade gyina he.
Mestate brabɔ no prema ne deɛ. Mestate no wɔ lake hɔ baabi.

I'm subs ɛyɛ ama sapon na ɛsɛ mɛtwa so. Hmm.
Na wɔ TikTok wo bi. Ayi. Ɛhɔ dɛ na ade wɔ TikTok. Ama ama ɔbaa pa. Wo na ade ɔbaa pa no. Wa na ade so ɔho so. Ɛɛ na ɛde meto no ɔde ɔbaa panyin. Te fie no mayɛ no ɔbaa pa ɔbaa pa na ɛsɛ. A TikTok no bosom no tumi nya bɛɛ sɛ. Oh, wokɔ life ne de a. Wokɔ de. Wokɔ life a. Na ketua no kakra ba. Life nya ɛnyɛ nkwa.

mede mike yi bɛgyam n'ani so mu a ɔbɛka nokorɛ
aha yɛ kwan ho mentumi nka nsɛm bebree nea mɛtumi aka ne sɛ awurade ahyɛ m'animonyam agya aha yɛ kwan ho ei mentumi nka nsɛm bebree nea mɛtumi aka ne sɛ awurade ahyɛ m'animonyam megya pentecost sɛn deɛ

Wo ne asɛm no, mema ase no. Ontumi, na wo wo ka bɛka sɛn? Me na mabisa wo bi, wo san ba abɛto me aba. Na wo a wobusa asɛm wei. Ah, ɔn sɛ sika yɛ ama deɛ ɔbɔ sɛkyi abɔ ne sɛkyi. Abɔ ne sɛkyi da. Abusuafoɔ, momfa ababaawa yi nsɛm ntu mo ho fo. Wohwɛ a ne ho ɔfɛ yie paa, but wosɔre na odii n'ahoɔfɛ akyi ɛna ɛnɛ. Mɛsrɛ wo, next week yɛbɛgye bɛɛma no nɔmba.

ah ne nyanka no sɛ antes ah chates antes mathematics bɛhwehwɛ mo nsɛm mu de saa mo ma mo a mode hu sɛ yɛ enti maame da sɛ ne na ɔtwɛ sɛ ne yɛbɛfrɛ wo wokɔ a twerɛ nɔmba no fa ma eh, producer no na yɛ woba security no haa wɔn bumi a mɛtɔ kakra but ɛhaw a ɛda me so nti mamma m'adwene ankɔ. Yɛnyɛ safe o.
Ɔwai.
Obi boy.
Security.
Hmm.
Ɔmo fom wura ha yɛ wu.
Siki.
Ɔvalanke. Hmm.
Mesi security ni mo mo wɔ ha na ɔbaa na mi fɛ de o. Dɛbi sɛ ɔkasa security na ɔkasa wei ba de a. lɛsik
ɛti fa no sɛ boys yi koraa twetwetu a ɛti wobɛtumi agyina no
kyene kyene kɔ siki ɛne ne nkɔ no ntwerɛ nɔmba no ma producer no wae hwɛ no wamiamia no wae maame ɛne ne nkɔ wae ɔwɔ sika wom

Ɛnneɛ yɛpɔn ne ho de. Nɔnsakyera w'adwen Woyɛ ɔbaa wofa wo kunu akyi a Nyame ntua wo ka Nyame. Joku ntaa ne nnwom yi a wobɔɔ yɛ yi wohu ne sɛn? Oh sɛ wabɔ.
But yɛse wayɛ a wonya producer o.
wobɛnya sɛ no deɛ nwom deɛ bi wokora wode yɛ kura sɛ dedada hɔ a abusuafoɔ yɛ apɔ awɔ wana pɔpa yɛ wawasɛm afie bi yɛ nkumo wakɔ akɔwura mu sɔna na ado sasanie wagya ke